Morris yma heddi, ni'n mynd i fod yn tynnu llun coeden Nadolig gyda'r geiriau tinsel ar y goeden yn mynd trwyddi. Um, fel popeth, ddim rhaid iddo fe fod yn berffaith, bod ydych chi rhyw fath o syniad o beth gall coeden edrych fel, so ni'n mynd i fynd am rhyw fath o dri triongl ar ben ei gilydd fyna. Mae eisiau gael bach o le ar y top ar gyfer seren a bach o le ar y gweilod ar gyfer y cos a'r pot. Felly, ni'n mynd i fynd a dechrau trwy fynd a cael triogl. Wel, fi'n gweud bach, hwnna yw'r un lleia, ond mae dal eisiau digon o le yn y fe i ni ysgrifennu'r gair tinsel. Felly mae'r geiriau neu'r llythrenau ar y top yn mynd i fod yn llai na beth sydd ni ar y gweilod. Okay? Ni'n mynd i fynd mewn ychydig bach. A wedyn ni'n mynd i wneud yr un peth ond ychydig bach yn fwy tro hyn. Yn dod lawr. Tro hyn gallwn ni ddod mewn ychydig bach mwy hefyd. A wedyn, ni'n mynd i ddod lawr llawer. A rowndio orffen e fel yna. Oce. Fel wedi si, sy'n rhaid bod yn berffeth, felly mae stael eich coeden chi chydig bach yn wahanol i ni ni, mae hwnna'n iawn. Um, ble bod mewn canol dych chi? Triwch roi coesyn sy'n yn weddol ganolog hefyd. A wedyn, mae eisiau pot ar y gweilod. I fod yn onest, yw'r uh, coesyn na'r pot ddim mor bwysig a hynny. Um, does dim unrhyw beth yn mynd i fynd yno nhw ar wahân i geiriau. Felly dyw e ddim yn ei gwahaniaeth os ysdych chi bot dyfnach, cilach, fwy trwchus, hollol lan i chi. Okay? Ond mae dyn ni rhyw fath o syniad bod gyda ni goeden. Seren ar y top wedyn. Ni'n mynd i fynd am triongl, triongl, triongl, a wedyn triongl, triongl. A dyle hwnna fod yn cyrraedd y top yn weddol o dda gyda ni gobeithio. Dyna ni. Ok, nesa, beth sydd eisiau ni wneud yw treffittio y gair tinsel i fynd ar y top fan hyn. Ond mae eisiau ni gael lle ar gyfer pob rhan, so tinsel, ar y, a goeden. Felly mae eisiau ni roi'r tinsel ar y goeden gyntaf, ni does dim pwynt cael y geiriau. Felly i wneud hynny, lan a lawr ychydig bach, lan a lawr ychydig bach. So chi'n anelu am hanner ffordd lawr um, y llethr yna. Wedyn ni'n mynd i wneud yr un peth ar gyfer fan hyn. So ni'n mynd i fynd o'r cornel yma, a ni'n mynd i fynd lan i ti a hanner ffordd. yr un nesa. So llethr yma, hanner ffordd lan, mae gyda ni dinsel eto. Um, gallwch chi fod rhoi un arall mewn fyna sy'ch chi moyn. Bydde fe yn golygu bod e'n edrych yn neis, ond bydd dim llythrenau gyda chi ochr yma y tinsel, so mae lan i chi. Os chi eisiau rhoi un arall, mae croeso i chi. Bydd hwnna'n golygu bod gyda chi geiriau, geiriau, geiriau, a wedyn dim byd. Um, mae, mae hwnna lan i chi. Fi'n mynd i adael un fi fel mae fe. Um, wedyn, gallwn ni roi ychydig o addurniadau ychwanegol ar ein coeden ni. Lan i chi beth ych chi'n rhoi, ond dwi'n mynd i roi ychydig o beli fel hyn arno. A beth sy'n dda am rein yw gallwch chi liwio'r yna pa bynnag liw byddwch chi'n hoffi ar y diwedd hefyd, jyst i addurno fe chydig bach yn fwy. A wedyn ni'n mynd i roi yn petrial ni, gallwch chi wneud hyn gyda um, pensel y pren mesur, i wneud e i edrych yn dyclusach na beth dwi yn wneud. Ond am nawr dwi'n gorfod bodloni gyda golwg yn unig. A fel popeth, snadwrn hollol berffaith, dyw e ddim yn neud gwahaniaeth. Um, os chi eisiau rhoi streipiau neu smotiau neu be bynnag liciwch chi ar y pot. Fel bod chi rhywbeth arall i ddyrno a lliwio nes mlaen, mae croeso i chi hefyd. Reit te, o ran y geiriau. Y top yn anodda, mae eisiau ni ffitio y gair tinsel yn y darn lleiaf. Felly mae ty i yn s e o. Mae eisiau chwech bocs yna ni. Okay. So, torrwch yn hanner gyda. Wedyn mae eisiau

Un bocs um, felly yn bryn, newch yn siŵr bod chi'n rhoi llinell bach ychwanegol mewn. Rhaid da, wel ni'n gael ta, mae'r ma gair hyn yn mynd i fynd ar ei ochr hefyd. So felly peidiwch cael y llythrennau yn edrych uh, am i lawr, maen nhw'n mynd i fynd ar draws a mynd am i fyny. So, ta, mae eisiau triongl a triongl. So, ta, i dot, Jyst ychydig bach i ffwrdd o'r top, fel yna, ond dyn ni ddim yn lliwio y darn top mas y, y, y mewn, achos ni moyn um, y dot na i aros. Yn, llinell bach yn dod lawr, ys, darn o'r dde ar y top, darn o'r chwyth ar y gweilad. Ond yn ni ta i yn ys, e, Tebyg iawn i ys, ond tro hyn mae'r ddau yn dod o'r ochr dde. A wedyn yl. Dyn ni ddim eisiau cael gwared o ormod. neu byddwn ni'n colli um, top y goeden. Felly jyst dod â falle triongl bach i ffwrdd o'r top, fel bod ni'n o ni. Okay? So dyle hwnna fod yn edrych fel tinsel. Os yw e ddim, croeso chi fi'n ôl i newid rhywbeth. Mae'r nesaf yn ddigon hawdd os mae gyda ni ar y. Felly ni'n mynd i fynd a bydd hwnna A wedyn mae yr yn gallu mynd nes bod chi'n mynd draw i'r cornel yna. So mae'n cymryd y cornel a'i ffwrdd bron a bod wedyn, mae dyn ni'n siap yr ni'n barod. Felly ar y, so A, a sylwch to, fi'n mynd ar ongl, mae fe, fe sef yn mynd lan y llethr eto i ddilyn ble mae tinsel yn mynd gyda ni. a bydd e'n darllen yn neis wedyn. So, ar. A wedyn, yn y bocs yma, ni'n cael yn y ni. Ac ar draws. Ar y. A wedyn, mae dyn ni goeden i orffen bant. Okay? Mae goeden gyda ni i orffen bant. Felly, dwi'n mynd i gadw dan lletwyth yna ar gyfer yr E. Felly, os ydw i'n dod o fyna lawr, dwi'n gwybod wedyn, mae yn fydd mewn fan hyn, gallai roi hwnna mewn nawr, fel bod fi ddim yn anghofio. Mae hwnna hefyd yn gallu bod yn barod ar gyfer yn e ni. Felly os da fi lawr o hwnna nawr, dwi'n gwybod gallai fynd â bocs i ffwrdd o'r cornel yna a dod lawr. A wedyn wneud yr un peth fan hyn. Felly mae fi'n E. Okay? Mae hwnna wedyn yn gadael pedwar bocs neu pedwar llythyren. So mae eisiau ni rannu beth dyn ni'n weddill nawr yn ei hanner a wedyn yn ei hanner eto. Yr un peth ochr yma i wneud pedwar bocs. Felly G yn y bocs gyntaf, O yn yr ail focs, E arall yn y trydydd bocs, a wedyn dy. Cymryd triongl i ffwrdd o'r cornel top ar y chwith. Box. A dyna ni, mae gyda ni tinsel ar y goeden, mewn coeden nadolig gyda tinsel, seren, um, gall rhain neu llawn fod yn um, beli neu yn oleuadau, a wedyn mae gyda ni y bocs yn y cefndir. Sa chi eisiau ychwanegu mwy o bethau yn y bocs na yn y cefndir, um, mwy o addurniadau neu y stafell mae'r goeden yn eistedd yno neu be bynnag, mae croeso i chi. Felly cam nesaf, chi'n gwybod yn iawn, yw lliwio. Yn ni, dyna'n goeden ni wedi lliwio, felly doi wahanol wyrdd, fi'n credu nes i ddefnyddio, a wedyn melyn i'r seren, a wedyn be bynnag oedd 'da fi ar ôl wedyn, o'n i'n trial un siŵr bod 'da fi digon o amrywiaeth. Um, fel mae'r lluniau yn mynd, fi'n credu oedd hwnna yn cynnig digon o sgôp i ddefnyddio pa bynnag liwiau chi moyn. So, cyfle i wneud e mor lliwgar a byddech chi'n dymuno. Gobeithio wnaethoch chi fwynhau, welai chi to.